Аруларым сез, саумысыз, кадерле карендәшләр. Сез бүген Югары Чура авылы китапханәсендә шигъри сәхифәдә кунакта. Үзебезнең керәшен язучыларыбызның иҗатын хәр даим өйрәнеп барабыз һәм аларның иҗат җимешләреннән рухи азык алабыз. Бүгенге сәхифәдә Давид Григорьев, Григорий Родионов, Яков Емельянов, Людмила Аларнаның шигъри тәгәрәчләре белән танышырбыз. Давид Григорьев, Умартачы. Матур көннәр җитте, дөнья балкый, Чебен-черки уйный кояшта. Агач япрак җара, кошлар сайрый, Рәхәт хәзер минем шалашта. Умарталарымны караштыргач, Барып кайтам чишмә суына. Коры-сары җыеп, чәй кайнаткач, Кенәгә-китап алам кулыма. Кенәгә китап минем дусларым күк, алар белән җалан сөйләшәм. Укуы белән минем тамагым тук, тормыш белән җиңел көрәшәм. Укып күзем талса, тагы китәм, умарталарымны карарга. Көчлеләре булса өмет итәм, биш-алты баш бала җабарга. Сайрашыгыз, кошлар, җырлашыгыз, кычкыр күке урман җаңгыратып. Гөрләшегез, котлар, тырышыгыз, Якты кояш, җилне җыңгыратып. Бер башым мин монда, туганайлар, Үткән гомер тирән уйлата. Матур дөнья, кош-корт, тулган айлар, Кнеге-китап мине җуата.
Яков Емельянов, Сонно. Эй, балалар, сезгә әйтәм, Карт кешене соннагыз. Карт кешенең гыйбрәтен

Людмила Оланлы язлар. Язлар, язлар, алып килә назлар, сихри нурлар сибә дөньяга. Шатлык булып, илһам булып килә, бу җаннардан шигъри моң ага. Язлар, язлар, йөрәк җилкенүдән, хисләр сыймый күңел ярына. Язлар ташкын аның кочагында, Барам тәүге сөю янына. Язлар, язлар, саф мәхәббәт килер, Җанга шатлык нуры таратыр. Сөю назга, бәхетләргә төргән Бу язларны һәркем яратыр. Безнең җирлегебездә каләм тирбәтүчеләр дә бар. Бүгенге сәхифәдә аларның иҗатлары белән дә танышып үтәрсез.
Яратам мин авыл табигатен. Яратам мин авыл табигатен. Язгы сулар шаулап акканын. Һаваларны ярып, каңгылдашып, кыр казлары тезелеп кайтканын. Яратам мин авыл табигатен. Челтер-челтер чишмә акканын. Авылымны гүзәллеккә күмеп, ап-ак шомырт чәчәк атканын. Яратам мин авыл табигатен. Алсу таңнар сызылып атканын, Уятырга теләп треклекне Таң әтәче аваз салганын. Яратам мин авыл табигатен, Өздереп-өздереп тургай сайравын, Таң алдыннан чишмә буйларында Моңлы сандугачлар сайравын. Авылым чишмәсе. Нәкъ авылым уртасында, Кечкенә генә тау битендә Салкын сулы чишмә ага. Тирәсендә үскән тал тирәктән көмеш тамчылар тама. Изге чишмәм минем, син гасырлар буе агасың да агасың. Елга буйлап борыла-борыла, син кайларга барасың? И Ходаем, мең-мең рәхмәт сиңа! Безгә олы байлык биргәнгә, югалтмыйча, кадерен белеп, дуслар, саклыйк аны алгы көнгәчә. Хәерле көн, хөрмәтле карендәшләребез. Мин Пчеловод авылыннан клуб мөдире Александрова Лариса булам. Мин сезгә үземнең бабама багышлап язган шигыремне тәкъдим итәсем килә. Бик күп еллар үтеп китте. Йөрәктә калды эзләр. Шушы сугыш кырларында Калды бит күпме ирләр. Бик күп ирләр ятып калды, балаларын калдырып. Хәр ел шулар искә төшә, йөрәкләрне яндырып. Минем бабам Сослангирда, ачтан үлгән күбенеп. Бер сынык ипи булса да, үлмәс инде тилмереп. Ә исәннәр кайтты инде, тазалыгын калдырып. Кайсы кулын, кайсы аягын сугышларда калдырып. Бик күп еллар тыныч үтте. Тагын да шулай булсын. Балалар ачлык күрмәсен, елмаеп, көлеп торсын. Онытмыйк без өлкәннәрне һәм алдагы үткәннәрне, безгә күрергә язмасын сез өлкәннәр күргәннәрне.
Кукмарам. Эй, Кукмарам, туып үскән оям, Туган ягым, яшел бишегем, Тәүге аваз синдә салганмын мин, Синдә узган минем яшьлегем. Ни дип дәшим икән сиңа карап, Мин кадерле синең сабыең. Тарих битләренә күз төшереп, Елларыңны бүген саныймын. Бер-бер атлы еллар тәгәр юл. Ничә яшькә инде җиткәнсең? Тик, Кукмарам, син бит әле һаман яшь, матур һәм батыр икәнсең. Үсеп-ныгып һаман яшәрәсең, урамнарың гөлгә күмелә, бер-бер артлы калыккан йортларың ап-ак болытларга үрелә. Татар, крәшен, мари һәм башкалар бердәмлектә яши бүген дә. Дуслык хөкем сөрә һәр тарафка, кояш балкый аяз күгеңдә. Күп милләтле, данлы Кукмарам, Дуслык белән бүген балкыйсың. Һәрчак шулай бердәмлектә булып, Алгы рәтләрдә син атлыйсың. Тарихлардан килгән матур исмең Данга күмелеп бүген мактала. Туган ягым Кукмара дип, Халкың сиңа карап соклана.
Григорий Родионов туган як имәннәренә. Ә бит алар хаман мине көткән, иңнәренә көзне ябынып, сагынуларын сары яфрак иткән, имәннәргә йөрим табынып. Берәм-берәм башым иеп узам. Исән саумы? Әй, Имһен агай, таныйсызмы? Бу бит мин, сезнең белән балих булган җыр малай. Сезнең хәлне белер өчен, монда минем яшьтәшләрем кайтамы? Тазамы сез? Әле тамырдамы? Тагын 100 ел яшәрлек хут бармы? Хаман әле безнең керәшеннәр балта тотып килгәч бирегә, ай-хай, шәп үсәләр, кызганыч дип, кисми китәләрме кирегә? Ә көегез хаман шул икән, гүгелдисез, горур, ирләрчә. Кайсы гасырларга барасыз сез, кара урман дигән көйләрдә? Мин бит сезне бик сагынып кайттым. Мин бит шушы җирнең баласы. Имәннәрем, сезнең яшәештән килә минем өлге аласым.
Бүген сине халкың ярата да, исемеңне илгә тарата. Җәкәү дәдәй, Яков Емельянов! Син бит безгә рухи бер ата, Сине бүген халкың ярата.